Wel, helo bawb. Iwan Wyn Rhys ydw i. Dwi'n dod o Harlech yn wreiddiol o Ogledd Cymru, ond dwi bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio yn yr adran Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Fel arfer, mae yna rhyw bedwar neu bump o fyfyrwyr yr Adran Gymraeg yn cael cyfle uh, i fynd uh, i'r wladfa i helpu'n yr ysgolion, uh, Santanders fel dych chi'n ei galw nhw, ond yn anffodus uh, oherwydd y feirws uh, doedd dim modd i neb ddod uh, llynedd, ond gobeithio y bydd hynny'n newid, y gobeithio bydd yna gyfle i rai fynd eto uh, ac a bydd y berthynas rhwng uh, Prifysgol Caerdydd a'r, ar wladfa uh, yn parhau yn, yn y dyfodol agos. Wel, yn wahanol i'r cyfranwyr eraill, dwi ddim wedi cael uh, cyfle i fod yn diwtor uh, yn, uh, yn y wladfa ar, ar y cynllun. Uh,

Ond ym mis Mai 2018 mi ges i'r cyfle o ddod i weld llawer ohonoch chi. O'n i yn y Wladfa wrth gwrs er mwyn recordio ac er mwyn cofnodi Cymraeg y Wladfa. A Mae'n dda gen i weld fod na uh, nifer ohonoch chi yn y wladfa, uh, esyllt yn y, yn y gaiman, uh, a Marian yn yr Andes yn arbennig wedi, wedi bod yn defnyddio uh, yng ngwaith i uh, ar gyfer creu cyrsiau newydd uh, i'r cynllun. Felly, uh, Mae'n mae gyfnod cyffroes iawn i'r cynllun. Uh, mae yna gyrsiau newydd ar y ffordd a dwi'n gobeithio bydd yna hyfforddiant i'w diw toriad yn cyd-fynd uh, efo'r cyrsiau. Uh, ac wrth gwrs, y mwriad i, uh, drwy wneud y gwaith o'n i'n wneud yn 2018 oedd trio diogelu tafodiaith y Wladfa i genedlaethau'r dyfodol, felly gobeithio bydd y cyrsiau newydd yn, yn gwneud hynny i raddau. Tasa rhaid i mi ddewis fy hoff eiriau, dwi'n hoff iawn o ffroes, dwi'n dwi hoff iawn o'i bita nhw hefyd, e, yn enwedig efo jam llaeth, Uh, poncins, dwi wrth y modd ar gair poncins, neu poncan falle, neu poncen am, am un. Uh, ac wrth gwrs, y tot o fated, mae'r dywediad yna'n uh, yn hyfryd, er fod yn well gen i uh, yfad uh, te. Felly, gai ddymuno nadolig llawen iawn i chi gyd uh, a blwyddyn newydd dda, neu blwyddyn newydd well falle. Uh, dwi ddim am enwi uh, neb, mi nes i gyfarfod gymaint ohonoch chi, mi ges i help uh, llawer ohonoch chi wedi, wedi cael uh, i recordio a mae hynny wedi helpu uh, yng ngwaith i ond hefyd wedi helpu i ddatblygu'r cyrsiau newydd mae hefyd gobeithio. Felly diolch yn fawr a gai ddymuno'n dda i bawb sy'n gweithio uh, mor galed uh, ar y cynllun. Uh, Dwi'n clywed pethau gwych am y cynllun, uh, fod 'na bobl o bob rhan o'r Ariannin wedi gallu ymuno yn y gwersi o Buenos Aires i Mendoza yn ogystal â phobl yn Chubut ac oedd hi'n dda iawn clywed hefyd am y digwyddiad ar y cyd rhwng pobl y wladfa a phobl yng Ngogledd America. Felly, pob lwc i chi yn y dyfodol agos. Nadolig Llawen iawn.